Bwlch.
Yn y bwlch.
Bwlch neu bwlch.
Son, son, yn y focs.
Yn y focs.
Diolch yn fawr, Gwyn. Dwi'n dysgu trwy'r amser. Ie, of course.
Ie, dwi'n mynd ymlaen am gweddill fy oes yn dysgu Cymraeg, ynde. Ie. Ie, dyna, dyna, dyna beth dwi wedi penderfynu. Reit, a wel, diolch yn fawr iawn iawn. A dyw Audrey ddim yn gallu gwneud mis Rhagfyr. A mae Hywel, diolch yn fawr iawn, iawn, iawn i Hywel yn gwneud ni safon. A diolch hefyd i bobl yn dechrau y rota am 2018, y rota y flwyddyn sy'n dod, ynde.

Yn, uh, beth mae'n cael hwn? Lafar. Lafar. Lafar y glad yn de. Myrddin ap Dafydd. Mm. Um, nawr de, paid y daid, dim ond dangos fel hyn, codi llaw, os wyt ti'n gallu gorffen y dywediad sy'n dwad. Gormod

Ci. Ci. A dagith ci. A, na, a dagith gi. Gi. Achos mae treiglad meddal yn dilyn y preteraid. A. Ie, ie, ie. Waw. A dagith ci. Ond mae un arall yn mwy neu lai yr un, un peth, a newydd i mi, rhaid, rhaid i mi gyfadde, gormod o olew,

Mae'r modelu dillad yna, dyna. Maen nhw'n sôn am y catwalk, ynddo? Eh? Y catwalk. Catwalk. Wyt ti wedi gweld ar S4C, Hugh Fash ac yn y blaen? Ie, catwalk. Ond on, on, on mae'r uh, merched sy'n sy cerdded ar y catwalk, yeah. ynddo? Mae'n edrych fel, fel hyn, Ie. Sgubbanwch. Maen nhw'n cerdded fel hyn. Ie. Ie. O, diawl, diawl, diawl. Mae rhywbeth am hynny fan hyn. Ddim cig ar ei tîn enw o gwbl. Ew, ew. Beth yw ew? Yn y gogledd ynde? Jiw yn y jiw. Jiw, jiw, jiw. Roedd fy nhad yn dweud jiw, jiw. Ew. Mae'r modelu dillad yna yn denau. Yn dyn ynde? Ie. Mae yn y fwy o gig ar chain beic nag sydd yn y ar rhai ohonyn nhw. Mwy o gig ar chain beic iawn? Cig? Beth yw cig? Bike chain.

Mi fuaswn yn medru bwyta bistach rhwng dwy fan fara. Reit, gwranda eto. Um, dwi'n llwgu. Iawn, gyda dwi'n llwgu. O, oh, eisiau bwyd yna. Eisiau bwyd. Oi.
Reit, dwi'n llwgu. Hungry. Dwi'n llwgu.
Mi fuaswn yn medru, medru gallu yna. Gallu bwyta. Gallu bwyta. Gallu bwyta beth.

Bara. Beth yw bara? Bara bread.
Ie, ie. Wel, rhwng dwy fan bara, ynde? O, reit. Ble mae fan yn... Ocê. Wyt ti'n cofio... Fan bara. ...yn y comic, dwi ddim yn... dwi ddim yn gallu cofio os oedd 'na Beano neu Dandy oedd Desperate Dan.

A be sydd ar y fan hyn? Uh, Wel, i dechrau, um, o, lle mae? Yn y, yn y fan hyn, ynddo. Um, nos fercha, mis Tachwedd yr wythfed, mae'n yn Saesneg fan hyn, mae'n rhaid i mi trosi, ynddo. Alan Davis yn siarad, ynddo. Uh, nos fercha Ie. Nesa. Bod nesa ynde? Ie. Ie. Reit. A yn y cymdaithas. Nawr te, mae rhywbeth arall, mae gymanfa ganu um, ar y Sul yn Loveday Street, Birmingham. Ydy rhywun yn mynd? Tri o'r gloch.
Tri o'r gloch.
Na?
Wel, dwi'n gobeithio mynd gyda um, ffrindiau o Long Eaton. Oh, Maen nhw wedi gwahodd fi fynd gyda nhw. Ie. Yeah. Yy, ma' nhw wedi bod yn aros am bythefnos yn yn Trefdraeth. O reit. A dwi wedi dod i nabod nhw, Cymry y' nhw. Ie, ie, ie, ie. Dwi wedi gwahodd nhw i ddod i i Popeth yn Gymraeg ac i'r Gymdeithas ond yy... O ma' petha mîl neis ynde? ...ond 'dyn nhw ddim wedi ac yy dwi 'di roi cyfeiriad i ti i anfon neges iddyn nhw. O! P'un-a wyt ti wedi rhoi nhw ar dy ar dy nege- negeseydd dwi ddim yn siŵr.

sydd yn cael ei drefnu gyda côr dyheuol, chorus dyheuol dynion Nottinghamshire yw enw fe. Split yw'r rhein o Ratcliffe, Male Voice Choir, ac maen nhw wedi gofyn i Beaufort Male Voice Choir i ddod lan a ma nhw'n dod ar y seventeenth a fydd y doi gôr na. O reit, a dwi, beth o dwi'n gobeitho yw, ma na wyth, dwi di gofyn am wyth tocyn yn barod i aelode o'r gymdeithas, os na dych chi yn yr wyth na, rhowch wbod i fi achos fydda i'n pigo nhw lan wrth yy fy ffrind Evans. O iawn, faint y costo?

Tachwedd. Ocê. Unrhyw beth arall? Tachwedd, tachwedd, tachwedd. Beth arall? Parti Nadolig.
Parti Nadolig. Mae gofyn, mae gofyn paratoi. Nawr, mae côr yn paratoi. O, da iawn.
Dydd Llun.
O, ie. I ni wedi bod yn cwrdd am ddau ddydd Llun yn barod gyda Dawn. Mhm. Ac gan fod y tenoriaid yn wan, yym a'r baswyr yn gryf. Mae Dawn wedi gofyn i dwy wraig i helpu. Yym, Ann Davies a...
A Lisa Chung. A Lisa Chung. Chung. Ie. Lisa Chung.
Ac fe ddaeth Lisa tro diwetha, dyw Ann ddim wedi dod eto. Ond mae llais, llais da iawn gyda Lisa ac yn y blaen. O, reit. Yn helpu'r teledu. Dw, mae'n cymryd y bore bant o wa, o'r gwaith. Mae'n gweithio gyda Notts, Notts y Sir. Yeah. A mae di ail drefnu y pryd mae'n mynd i gael y gwaith i wedi wneud. Yeah. Mae'n cael hi'n anodd i ddil lan y grisiau. achos mae'n glôff ofnadw. Ond mae gŵr yn dod â hi a mae rhai ohonon ni'n helpu iddi lan y grisiau. Right? Okay. So, mae'r paratoad, mae Dawn wedi paratoi yn dda, yn oed iddi, wel, mae'r music i gyd... Wel, pan dwi wedi dod nôl o De Cymru, rhywle, dwi'n ni ffwrdd yn De Cymru. Pan dwi wedi dod nôl, roedd yy twmpath enfawr wrth y drws ynde? A junk mail, a roedd rhywbeth yna, rhyw cerddoriaeth dwi'n meddwl? Pwy sydd wedi rhoi hynny trwy'r Wel, trwy'r llythrau? Fi o, fi o Hywel yn garedig i roi gopi e i Lisa, es i ôl copi i ti ac i Hywel, a chwpla fe trwy'r drws, ti'n gweld? O, wel, diolch yn fawr iawn am hynny. Ie.

yn y parti Nadolig, mae gofyn i ti drefnu e. Tedi sydd yn gofalu am y pa- i gymryd pethau mewn. Pwy sy'n gwneud y trefniadau? T- Tedi.
Ond bydd... O, Tedi eisiau, eisiau gwybod. Ie, Tedi yw'r dyn, yw'r, yw'r, yw'r dyn sy'n gofalu am y mis nesaf. O, ie, ie, ie.
Right? A maen nhw eisiau Ie, eisiau pobl i wneud pethau. Pethau, ie. Canu ac yn y blaen.
Mm. Ie, mae Dawn yn trefnu beth i ni'n yeah. ganu fel cor. Okay. Ond um, os wyt ti am ganu ar ben dy hunan, wrth gwrs. Neu dweud Dim gofod caneri am hynny. Beth am Enid? Mae ma Enid yn canu. Neu unrhyw un arall. Ond mae Enid mynd i cael gwahoddiad, mae'n debyg, i ymuno â ni pan daw. Mae hi'n canu. Ydy hynny'n wir? Mm.
Yeah.

Pwy sy'n trydar wrth y drws? Wel mae'n parti Dolig ar y trydydd ar ddeg o mis Rhagfyr. Y trydydd ar ddeg. Ocê?
O! Dim llaw ar y penna'.